Ana wula bilichi nima yi kum na pɔna zuɣusi maa wulana ka ti yaa ku kana ti bɛni di puhi zaŋ tiri bilichi nim zaasa nangban yini eh, zuŋɔ n zuŋɔ ʒili ŋɔ Dagbaŋ mi yɛra n daa ku nya a fa ka lan bɔhi salim yɛla a yi ku nya o subahi na laya ŋɔ yɛn kumda eh, a nya viidiyo din ŋmɛn gari maa di zuɣu n ʒili ti ŋɔ maa eh. lala bini nya ŋɔ suhila zaŋ kana zuŋɔ niriba kuli sanila lala bini ŋɔ vidiyo nima tima hali ka di ti mali dabiɛm chaŋ fesbuku ti nya niriba ni sheeri yelli tiriba shem ka di mali bukaata ni ti kuli kana n ti yeli di yeltɔɣa bɛ furiti yaata tariga hii to amaa pɔi ka n yen yeli di yeltɔɣa a nya fulaawa gba zaa di gba din paya ŋɔ Ajaana wan m bala maa Ajaana wan nyɛla ŋun kperi tamale paaki karili ŋɔ maa puuni Naawuni zaŋ ti nyɛviya pa Silimiin goli so ŋun be puuni neesi yiya m bala maa. o daba ata Adjana One daa nyɛla ŋun be paaki maa ni. Adjana One nyɛla ninvuɣu so ŋun nyɛ actor ka lahi nyɛ comedian. Eh, n ni yɛli ŋɔ, Adjana One lahi pala ti ni yɛn zaŋ ninvuɣu so n-ti zaŋ wuhi salo yaha. Ŋa shɛli be Dagbanli puuni ka saha ka Adjana One tum ti tuma nimaani. O tum, o tum ti tuun karili nimaani pam ka m bi tam li. Soyi ti ŋmɛri a ŋahili maa m-bɔri bɛ ni je shee ka n teegi Adjana One yɛla. Lala ŋahili maa dini n-nyɛ dini? ni ba ti kpira vali bi gbirimi ka o ʒiya a ni yɛana waa n ŋmɛ lala ŋahili ŋo sinii puuni ka ŋahili maa ka di pari dooshee n bala ni yɛra ŋo ka kobigi puuni eiti pasent ka pa kpuɣi lala hali n daa ti yɛlli ka so kooli ma ka yɛli ni mani n nyɛ tuuli ŋun ni wumdi so nolini ka o yɛli ka yɛlimaŋ n nyɛli dizuɣu n yɛltɔɣa maa ŋun bi dihili tabili di ku tooi nyɛla ka di nyɛla maŋ koŋko n yɛn mili Ka n kɔŋko mi li, n kɔŋko lee yina ti yɛl li, amaa ban mi li maa zooya. M pa shɛli, o bi yimina ti yɛli ka n ni yɛli shɛli ŋɔ. Ŋahili maa pa batikpira vali, di nyɛla batikum vali, bɛ gbirimi ka o ʒiya. Batikum nyɛla a yi mali baa ka o mali shɛɣu. Di zuɣu ŋun yi kana ti nyɔhi n vali, nim ni yɛri ni o yɛn baŋmi bɛ ni niŋ be vali maa puuni, a ni nya ka o gbira, ka nyira, ka a kana ti daai o bahi ka pa zaŋ kula gaani a gbi. O ni mali dihi tabili ni bɛ shɛɣu bela vali maa puuni maa chemi, o bee n zooi n-ʒɛla a sani. o dihi tabili nyɛla binshaɣu bɛ fɔra di zuɣu chɛmi o bɛ n zooi ʒiɛm ba pura ka ba ta kura ŋɔ mi chaɣa ti yaa nyɛ di gba zaa gbunni di zuɣu yaa yi yɛna daawuni gafara jɛnwari daba ata yɛ soli kam daa kuni la aliyu muhammad sport stadium ti zaa lahi nyɛla ban yaa shɛba di puuni ni ti ti nya ajaana wɔɣu fɔ n doya maa buɣi ʒini yina ni o ti ti ti ka chɛ ajaana nyɛla ninvuɣu so ŋun nyɛ Arthur Biinga ka a sahi ka a doli Ajaana filim a ni baŋ ni Ajaana daha ka Ajaana nyɛ ninvuɣu so ŋun yɛn kpɛ o paɣasaribili yiŋa ni o ti zaŋ o kuli ka bia maa ba guhi o yɛ ka a zaŋ o chɛna o ni saai maa di ku maa ka ŋun zaŋ o kuli ni o ti ŋo ka n ku yɛli bia maa ba dɔɣi lala saai maa ni kuri maa ŋun yɛn zaŋ o kuli ti ŋo huuwaa a daadoo Naawuni zaŋ ti Yɛvuya paagi silimiin goli palli daba ata, Naawuni gafara. Solikam daa kuli na paaki karili maa puuni ni ti ti nya ajaanannim ni ʒiri binshɛɣu na ni bɛ ti zaŋ ti ti. Naawuni zaŋ ti Yɛvuya yaɣirindali. Chaɣ ti chɛfila ka chɛ maha, ʒimiya ka ti chɛ ma. A nya viidiyo din ŋmɛŋgari ŋɔ, din ŋmɛŋgari ma di foto n-lan pee ŋɔ. Lala vani nya ŋmaani la m-bala. To a yi leei yuli, ninvuɣ shɛb bɛn ku ŋɔ nyɛla Kagana nim m-bala. Lahabali din ka daɣiri wuhi ni Tanzania. Hee, ŋun kam be pɔhim ŋɔ zuɣu, o mi leei Azua ni n-tum tumsa. Ban ni tooi ku gbibi binnɛm ŋubiri ka o kuhiri ka o ŋubiri o. Bɛ yɛtɔɣa di ka tɔɣisibu. Hee, to amaa a yi kana ti nya bɛn ku binneen so ŋɔ, Dagbamba piila yuli boli lala bini nyaŋ maa Timbuŋ. Ti malila Timbuŋ ka chɛ Kunduŋ ka chɛ Kumbuŋ ka chɛ Tibuŋ. A mi a nyɛ neesim bee? Ti malila Timbuŋ ka chɛ Kunduŋ ka chɛ Kumbuŋ ka chɛ Tibuŋ. Tibuŋ nyɛla tiŋa. ka lala tiŋ maa a yi yaɣa zaŋ gbana n chɛŋ ti chɛ dalim palli bahi ka ŋmaligi buntaansi a yi gbaai moɣa guri ŋmaa duu ka bi kpa kushɛba polo ka baɣasi vaɣa kpali soŋ gari n tiɛha naawuni gafara lala tiŋ maa bɛ nimaani di buŋ maa di bɛ ni makumbu ŋuna din nyɛ Dagbaŋ saha kapita siti di zuɣu di lahi ka bukaata ni n lahi tiri wuhi so kumbuni ni nyɛ binshaɣu to a kana ti yuli kunduŋ binniɛŋ n nyɛ o ŋun gba n paya ŋɔ kunduŋ n bala maa o nyɛla ŋun gbahari dira nimdi ka o gba dira ka shɛba booni o naɣinyili shɛba ni tandɔɣu nachin naa shɛba ni dukpuni baɣisirigu ka shɛba booni o ni afa asali o yuya zooya pam ka shɛba booni o kula Kunuŋ mali yuya pam ɛhɛɛ o tuhi tuhi sara ka yɛligu ka a siɣi ka o yuri alaha ka a yuuni o shɛm maa o mali viɛnyɛliŋli pam dizuɣu ka o kari binyɛri hali ti gbaai o ai ŋun mali finyɛri pa o kala o kari puuni ŋun mi ka o puɣisi na ti bibgi bee ka so gbaai ka o fan di yaa ŋun nyɛ o la yoli ka o lan dabsi o kpibu to pam ka bi saha so zuɣu n-ʒili ti yɛtɔɣa ŋmaa so si kana yisi taba waɣilo zuɣu n-ʒili ti maa n-yɛrila timbu ŋɔ maa tiŋgbani lani maa Di zuɣu a yi kana ti yuli di daa niŋ ka niriba mali kpari tim ka yi ti laɣim puna ni wali kana ti zaŋ kuli maa kpahi tingbani a nya ka o ni timbuŋ vurugu binshɛɣu kpaluunima ni zaŋ gee maa chaŋ ti gɔhi ka zaŋ kuɣili pa di zuɣu ka wuɣira ka ŋmɛri bini maa ka di vuri shɛli kani na din ka Dagbamb booni vurugu di zuɣu di daa pahila n-diri kpari tim Tiŋbuɣu mini gbiri tingbani gari binnɛŋ kam binnɛŋ so ŋun yɛn gbiholi nyaŋ tiŋbuɣu biɛhigu m-bɔbi yaɣila di zuɣu o ni kana ti gbani maa tiŋgbani zuɣu ka o gbani a ni nya ka o siligu maa tiŋbuŋ ka yi ni vurigu o ni kuli gani o gbanim maa hali naɣ' dolo ashili yi yɛn kpara lala nyɛli lala timbu ŋɔ ti yɛlo yɛtɔɣa pam pɔhim ŋɔ zuɣu di lahi ka bukaata nim ka ti shihili to amaa din niŋ ka salo dihima kpɛhina di puuni maa dagbam yɛli woli teera ŋun nyɛ woli kura a yɛ dagban la puuni lala bini ŋɔ ti ni ninkura yɛli timi o malila ban kuro hali bɛ kuwo bi malila ban diro ka sokam kɔlifaai ni tooi di tiŋbuŋ a yi tim buŋ o mali chiha pam ka sokam kulifaai n ni tooi ku tiŋbuŋ ka sokam mii lahi kulifaai n ni tooi di o ni so mii ku tiŋbuŋ naɣala ban ni tooi gbiho n kana ti gbiho ka o naan pa lɛbi bindirigu ka saha ka o yɛla to bin so a ni kuli yuun ma o yɛla to pam tiŋbuŋ bala maa piɛɣu n pahi shɛli n yi chɛ a kpɛ ŋɔ kɔŋko a na ku nyɛ neesim a yɛli tiŋbuŋ ti ninkura yɛli ti bɛ yɛn puuo a ni nyɛ o zuɣu maa bi bi ŋmɛrili bi ni bi larili ka a nyɛ zuɣu a bi nyo n galisi chɛŋ ka o zuɣu nyɛ zaɣ piɛrim bili n ŋɔ to zuɣu maa bi bi larili a yɛn ku a ni nyɛ suɣu maa bi bi ŋmɛrili taaya ka a toli doɣu ka a fiɛbi li marafa ka a ŋmɛli bi bi ŋmɛrili kpɛŋŋo shab yɛli ni a yɛn ŋmɛli mahagu n yɛn gbaaga ka shab mii yɛli a'a ni bia kam a ni yɛn dɔɣi zuɣu yuma n yɛn kuwo ŋun doli soli ka ŋun doli mɔɣu n ti zaa kuni la Yakuwa yili di zaaha pa zaɣ viɛlli di kuli wuhurila ni zuɣu maa a yɛn koomli ka a ti ŋmɛli bi yɛn ni bini ŋɔ a yi kariti o ka o ti yaagi biɛlifu ka zaŋ o zuɣu kpa tingbanni a ti yɛn kana o yɛn limmi o ni gbiri ka koriti tani shɛli bahari maa na lala tandi maa bi chɛri daadam O yɛla to pam ka na kuli pahira o yɛtɔɣa. Ti kɔhi yɛla ti yaata tira ti ku tooi yɛli di zaa. A yɛ tiŋbuŋ di malila ninvuɣ shɛba ban kuri ba ka sokam ni tooi ku o ka beni. Ka o kubu maa nyɛli ka a ku o ka beni n-kuli mali alaafee yaha. Wuma Hali bɛ ni kpɛri timbunvoli maa, a ku tooi kpɛ timbunvoli puuni ka o be voli maa puuni ka a ka tim ka lahi tooi yina. Di niŋ lahiʒibu ka timbuni ku be o voli puuni ka a kpɛ di puuni ka ka tim ka lahi yina. Di zuɣu hali ninkura yɛli ti, Ban kpɛri o voli ni ŋɔ, bɛ malila lichihi. Lala niriba bɛ bi diri sashiriga, bɛ bi diri luu, bɛ bi diri ŋɔmpiɛliga. Binnɛŋ kam zaa ŋun puhira, bɛ bi dir o. bin niŋ kam zaa ŋun yɛn bɛ voli ni ka n lirigi liro ka o puhi yi lala niraba ŋo bi bi diro tuni woli kpɛ di ti niŋ ka di viɛli woli n puhimi a nyɛ o su maa ni bɛ shɛm maa lala bin niɛm ŋo hal a yuli o kpɛri ŋo a ni baŋ ni yaa nyɛ o la yoli dinzuɣu ninkura ni o gbirila tutu wulli lala zuli ŋo a ku yɛn zaŋ vuli wulla ka dara kabili Tingbani Naawuni ku baligili n zaŋ ti o ka o gba mali li niŋdi o suhu ni bɔri shɛm. Lala bini ŋɔ ti na kuli yɛli ya mi ninkura yɛla ni di niŋ ka di nyɛla yi ku wala mɔɣuni ka ŋmahi zuɣu ŋɔ maa di bɔrila tizuɣu kuɣu n ʒili kuna so ŋun tooi bahi ni boli o nyɛ tizuɣu kuɣu. bin yi chɛ vari bee mɔri n ka tizuɣu zaɣ karili la din ka Dagbaŋ booni tizuɣu kuɣu n ʒi zuɣu maa n zaŋ kuna yili shɛli bini zaŋ zuɣu maa kuli maa lala tizuɣu ŋɔ ninkura niraba du n tingbanni ka yi zaŋli pa kazala zuɣu bee ka yi zaŋli pa gooni zuɣu bee ka yi zaŋli pa leemi zuɣu to amaa ni lala ti suɣa n pa yili shɛli ŋɔ zabili bila n yiɣisiri lala yili maa ni zabili tiisi yili maa shee so ku ŋɔ nyɛvili hali ninkura yɛli ti ni a nyɛ o zaɣ yɛŋ ka nyɛ o tooni ka na bi nyɛ daadam tooni paɣa ka n yɛri maa ka a ni mi ku nyɛ paɣa tooni ka nyɛ o zaɣ yɛŋ tooni ninkura yɛli ti ni woliginsim din biɛri na di bi niɛ nini a mii nyɛli ka a nyɔli yaai yaɣi to ninkura yɛliya ayi a nyɔli kula yiɣisi daadam ŋɔ sani lala bi niɛŋ n bala o yɛla to pam lala bini ŋɔ nyɛla n gba zaa ni nyɛ bin so daalaama biɛla ka chɛ n gba mini kpɛ o va kabili ni vɔ kabili ni ka o vɔli ni n ti yɛli a ka i mi o vɔli o va kabili din tam kanna nyɛla zaɣ bilifu n ŋɔ Ka gulila niɣi bilim maa ni paai shɛm ŋɔ, wa! Hal n dihi tali n-tɔbi ŋmɛri na gba n-ku saɣi kpe ni tɔbu maa ya di mali so ni kpe voli maa ni. Ɛhɛin! Amaa bilim maa ka bahi karisa shirila ti kpɛri na ka ti gba kpe. A nya yo? Ɛhɛin, di zuɣu timbɔŋ m-bala ka o yɛla to pam ka o mali chiha pam. a nya ka shɛba yɛra ni bɛ yɛn ni o ŋmanila daadam ayi a yi chɛ ka o lɛbi daadam ŋɔ dabara ka o zaŋ lɛbigi maa amaa timbɔŋ mini daadam bi ŋmani taba o binyɛr shɛŋa ŋmani daadam amaa di bi wuhi ni o mini daadam ŋmanila taba a yuli o ni ka kɔɣiri viɛnyɛla lala ka o bɛ o gbiri pam n yɛra maa ka na ku pahara yi yaari nyuula yoo n mali yaa pam dizuɣu kpɛŋŋo ka n yɛn zalli di ni ka a yi bi nyɛ kahagibu shɛli n yi zaŋ niŋ kɔmɛnt sɛkshin maa puuni naawuni gafara ti nyɛla ban ni doli nyaangi na n ti kahagiri taha a ni bɔrili shɛm maa n yɛra saha shɛli kam maa wula miila ŋun gari ma